Selamat ngalih hari bala peninga semua. Nyadi kitai begulai baru ba jerita Bukit Sepagut iya nya Renggat ke empat belas. Nyadi bala peninga semua udah sedia ke kopi kita tau ngambi kitai bisi kopi di rup kitai sambil ninga jerita ke ditusi aku tu. Pia ke munyi tampung iya nya bala peninga. Empa pengelaju perau dikayuh sida iya empat. Dia sida iya nyau enda nemu diri udah ngelebus menyangkai umai tuan rumah. Seninjit nyau ga perau muat mikau enggau banjing enda sangkai dia ga maya nya. Laban seduai iya ke begiga ba ulu sungai Batu Lading, kulu agi seduai iya nyangkaika perau. Iya nya ba penyangkai umai Akek Agum ke sepiak umai sida iya nya. Beti ti ngeluan berasai iran ati, asai ke udah ngelebus. Ko iya bejako dalam ati. Malik iya ke belakang. Bakih. Enda udah ngelebus simpang umai tuai rumah, ko Beti nanya sida ke belakang. Aku enda nemu, enda kala ngagai umai sida iya. Ko Pungak nyaut sambil ngaruk pala ti enda gatau. Aku enda meh nemu. Nyau neh ingat, ko Sigan nyaut. Kati ke nuan anggik? Ingat nuan penyangkai umai tu rumah? ko Sigan nempik belakang anggik. Be-be-bedau datai. Agi kin agi, ko anggik. Jaku anggik nya enda ulih karap. Nuan tu aneng ngekin ke agi utai ngapa? Nama salah legi tikau kami ngagai lubuk semawa nuan legi? ku Sigan nundi anggik. Ninga Sigan ka nikau kia ngagai lubuk semawa. Dia dia anggik lalu cechepak bekayuh ngesai kai. Tu kedua kali iya mua Sigan jempuk. Nyau memusu diri tudah Sigan. Nya enda bebula aku. Nyin perau uat. Ko Anggiat nu jua ke kemudi perau orang ti sangkai dia. Au, amat perau uat enggau Apai Mau meh tu, ko Beti ngirit tali perau lalu tanjang ba pun kara ke sama endur uat mikau nanjang tali perau seduai abai engging. Ti pia betul meh tu. Bah, mupuk meh kitai. Peda ada dulu Anggiat terjun mai tubuh murus aja. Meda enggi tak terejun dulu, dia punga lalu ngangau kia baru. Lapa nuan tak laju enggau pejalai? Uyut baik enggi, anang tak gegendai, ko punga meda Uyut agi dedugau tinggau ba geladak perau. Nikau baru ga tudah enggi ngambi Uyut ke tinggau nya tadi. Mesai Tuchum Sigan meda enggi nikau baru. Nye? Nya meh utai ambis ne ingat. Tadai baka nama iya, abis mua aku jempuk kesai ke iya enggau sengayuh, ku si Igan. Nyampau diri ga pejalai ngelawa umai Aki Agum nya tadi. Bukit ti ditiki, bukit ti diturun, empai meh datai. Betul kena jalai tu enggau, ko Punggak nanya beti. Meda nyau ngai datai-datai. Betul pelaba aku enggau iya ga perau seduai sangkai dia. Sigi jalai umai sida iya amit tu, saut Beti. Kira ke sejam sida iya bejalai neresa babas, nya baru sida iya datai ba pujung umai. Amat besai umai tuai rumah. pun padi manah galak amat. Nyau udah murai padi ti diketau enda temu sebulan tu, ku Sigan. Anggik ke bediri sepiak Sigan nya tadi pan lalu sama tebelenga meda dandang umai ngemesai nya. Rrrrrrapau perut ku tu. Aram, kitai ngiga buah rampu indai banying, ku Anggik madahka diri rapau. Nuan tu Anggik empai nurun empai madah diri rapau. Iya meh datai dumai madah diri rapau. Ka ngambi utai orang minta dulu nuan, ku Punga lalu gidan diri meda Anggik. Amat gea tu. Uji tak nibuh enggau sekali nuan tadi. Tingau ke ba lubuk semawa enggau ko sigan. Sigan tu sigi nak nemu nak nyaut pama enggik ngaga ulah. Ari nyau makin lemai. Mata panas pan udah padam. Ba rumah panjai sida tuai rumah endang nganti penatai sida tubuh empat nya ke mai anak iya pulai. Bayak idup tauka parai, amat meh bisi ditemu. Lemai nya mega Apai Manjing ngasuh entua iya manang ama nengau semengat Wat Mika enggau Banjing. Mata indai mau nyau bangkung diri bai bendau nyabak meda laki iya telu bedau pulai. Udah tembu nengau semengat uchu nya tadi, dia tuai rumah lalu nanya, Kati gaya peda nuan tadi Apai? Sebedau iya nyaut, panjai sintak seput ditarit manah amba. Jauh amat ngalai tu ku ingat. Enda udah ulih peda kai. Semengat seduai. Enda udah ulih peda kai semengat seduai. Kelalu repa utai peda aku. Ko manah amba. Sida sebilik ke beturung dia tadi pan sama ngenung. Ai mata indai mau nyo beterunjui baru ga ninga jaku manang amba nya munyi nya. Umbah nya ika ngarap ke seduai iya nadai nan nama meh. Ko sena ngurus belakang ipau iya. Nadai daya meh sida iya. Tang nganti pemulai empat iku nyin mai berita manah aja meh sida ai sebilik. Munyi Guntur naka iya penyerih nandaka ari ka ujan. Kila ti manjau nerang ke jelatung pendai sungai ke sikut. Peda iya siku indu dara bekain batik kayak-kayak nurun ke ai. Sekali tu balat agi sidu iya. Nya Ros udah ngantu diri. Enselup nyau chirak-chirak baka buah sibau mansau. Ukur mua nyau ka sinci penebau di unsut iya ba mua. Amat enda nyalah-nyalah baka indu China opera gamau gamau iya tu. Udah ke betemu enggau ruma malam nya, ati iya ke kesit ka betemu enggau ruma belama. Tu iya udah gerai. Nya meh alai iya nurun ke jelatung malam-malam nganti penatai ruma. Sagai agi iya enda meda mua ruma sagai agi nya iya sili lu mamau ke ruma. Taja pan sebedau tu iya milih pungga tang diatu ati iya nya udah bebagi dua. Ari jauh ruma mansut ke diri ngemata ke Ros nganti ba jelatung. Ros! Ros! Anang ngarap nuan ulih betemu enggau aku agi. Ti aku enda bepasaka janji sepekat enggau anak mensia. Udah nyadi lawa aku nuan nya. Tang ngira kita enda dulu mungga bansa kami. Ko rumah bejaku kediri. Beranau nenggali. Udah iya puas merati ke Ros, dia iya terjun lalu bebali nyadi jaku baru. Ni meh bujang ganggam aku tu. Ari tau nyau ka ujan? Ti ari ujan abih tusur ga sido, ku Tu Lugi. Ko Rose bejaku kediri. Benung Rose ke duduk nganti penatai ruma. Enda muka muka iya bisi ninga utai tak meruap tunga kampung ari ili rumah panjai sida iya. Nyerih amat nyawa utai nya didinga iya. Utai nya tak nyelai amat munyi nya. Dia iya gegining enggau utai nya tesemek enggau iya dia, ko Peragah mati iya. Ninga utai nyau asai ke semek sesemek. Dia tudah Ros tu tadi alu chapu-chapu lari pulai ke atas. Nyau bih teterap tetingkap ga tudah. Laban jalai ke licin. Tekala nya mega ujan labuh naka iya pemangat. Baka ke dibubuh ke ari langit. Meda ari ujan memangat nya, dia sida punga ngetu ngiga wat mikau enggau banying. Sida iya pan lalu mulai kediri ke langkau manah amba. Ngenuh dulu ditu kitai sebuat malam tu. Bangat enda ujan tu, ko Punga. Nyau jemput tubuh sida iya laban ujan. Anggik laban ke kurus kering nyau gegetik empa penyelap laban ujan. Bangat amat ujan tu. Penasip tali perau udah ditancing aku tegut tadi. Ti enda pia anyut perau kitai dujau ai besai ari ulu nya legi, ku Beti. Nya meh unggau ngumba mat ga ari tu. Kini enda meh penunga bakih kitai dua iku nya. Perau bisi ga tang tubuh nadai da peda, ko Punga. Enda kala ga Wat Mikau enda mulai kediri baka nya. Tu nyau ulih ngiga ga sida iya. Seraya ke nganti ujan ke teduh, berandau meh sida empat tu tadi. Mayuh macham meh utai dikerandau ke sida iya empat. Ari randau ke begiga ke jelu bedikan enggau pendiau ba rumah panjai. Nyau lama ke lama dia sebuat berandau ke orang indu. Anggik kemaya nuan bebini. Enti nuan bebini aku nulung ngelanggik tuek setaja uka meh ko sigan nuan deh anggik. Alu bekakeh sida iya empat ninga sigan nuan deh anggik. Eh nuan tu sigan ngerara orang diri empu alu enda tulih ke indu. Ko jako ka nguntik nura. Alu enda ga ulih ko beti. Dia mua sigan alu lelese ti mpia ke beti. Ninga munyi nya bendar ga ngiak ketawa ke sigan. Uma nyu enggau enda manah besebut ko rindu ba kampung tu. Tinduk dulu meh kitai nganti ke ujan teduh, ko Punga. Dia sida empat lalu ngelabuh ke punggung ba gelega buluh. Benung sida empat ke jenik tinduk. Dia punga ngasaika bisi orang ngurus lengan iya. Ditepis iya ga. Kuma iya nyamuk nyepi tak asai ke dipantang nyamuk. Mayuh amat nyamuk ba ditu. Hari ujan tu nyadi amat sida iya, ku punga bejako betelai. Udah punga anggik ga begisai. Empa penyenak sida iya tinduk. Enda berasai sida iya empat dikeduan utai. Maya nya mega tunjuk utai ti bekukut naka iya ke mayuh nyukir-nyukir pegau anggik. Iya meh utai ditepis iya ga ensepi tak tajam. Sepi tak enda nyamai asai dia anggik bekalih ke sepiak nunga pungga. Maya iya bekalih dia iya nguji enjelak ke mata dia iya tak asai ke bisi meda senayak orang nunga sida iya empat ke benung tinduk nya tadi nya bala peninga. Enti baka benung kita ninga tu malam, bisi nyeregu puru kita bala ninga. Au, tudah sida iya empat benung bemalam tauka beteduh ba langkau manah mak laban hari ke ujan pia mega sida kelelek. Nyadi sida nya tinduk tadi nya. Nyu deh kachau utai, lalu bisi utai ke nunga sida empat nya. Aku nyu gelek meh bala peninga. Nyadi bala peninga kira ke nangka tu dulu bukit sepaguk kitai iya nya ba renggat ke empat belas. Ngarap ke kitai betemu baru deh tu ba jerita bukit sepaguk tampung tampung ika baru. Selamat ngalia hari bala peninga semua mupuk dulu aku.